watch this video from the beginning to the end then you go see you go see where Lizzie dey and you go see about Lizzie I received this comment about madam where is Lizzie ha omo yes I think una see am say na sister eh omo hey God my phone break may I first talk my phone break if I no dey active my fellow content creator if I'm not active please one phone to dey do am and this phone the camera e not good at all you know

And this person when you come to my uh, my comment section say where is Lizzie? I no be man Z family. I dey France. Then dey Nigeria, Abuja. Me I dey France. How we come take relate? I see uh, video on social media. I jump put, I talk. That is the niche of this uh, channel. eh i still get another channel esther family tv i think na the same i dey display i still get esther you fit support me there i dey do family vlog i dey make my daughter head there this one na just to you know, back my second channel you understand esther family tv you know i no be mazi family you when you ask me where is uh, lizzy and i just receive another comment god will bless you my beautiful sister or my uh my brother i don't know who dropped that comment He- she said she write a uh, editorial

about lazy and many of us wey we dey ask about lazy if you be person wey dey follow editorial you go hear when editorial when she reach her mom side when she talk say uh when she reach her mom side she make a video about how her two daughter take dey sick and how she take rush her two daughter go her mom side because of the sick where to buy drug she no see where to buy drug for her mother in-law side then she need to rush her daughter go her mother side so that she go see where buy drug now they follow editorial if you they follow editorial if you not like person not just bother you understand but if you like person try watch that video and if you dey watch person video watch am from the beginning to the end so that before you dey accuse that person you go know say okay this video i don watch am to the extent of say oh see wetin happen like editorial if you watch uh, some people dey dey drop comment just because of title title some people dey drop comment to click then you need to watch the video from the beginning to the end before you go know wetin that person talk you when you drop that comment for me say where is Lizzie I no be manzi family if you watch editorial video when she talk about uh, how she take rush her children as her first take, take talk she make sure say na five days she stay for her mother in-law place five days abi one week I mean I no lie say na she stay for her mother in-law side say her children come dey sick she need to go back to her mom um, side then her mother in-law come say no Lizzie make Lizzie stay back una no watch that part her mother in law come say no make lizzy stay back wetin una dey feel una dey feel say um, lizzy mama no gree make lizzy come una watch the video wey lizzy mama say make editorial carry her daughter go back wetin we come dey drag ourselves about lizzy for and mama wey say make lizzy stay back una know say this mama na mother otherwise say nobody dey go village if you dey follow editorial this woman go make um, that is local food our africa food naija food you know all those eh, real food e go send am from east to north talk of opportunity when lizzy take dey there now lizzy that will- e go now lizzy go come package food for because if una look am say editorial go still go her mama she no fit dey pack all those food and na flight she take eh, they for still fit still use flight take cargo those food but for me Mama look say editorial no take long, you understand and Lizzy she need to give them food, they no just go Abuja with empty handed. As far say children dey sick you dey comot make Lizzy stay back, may I give Lizzy food no be say they talk am I'm just saying it on my own view, una understand I just dey talk am I just dey talk my own opinion how- why lizzy no follow editorial first of all lizzy no follow editorial comot for abuja lizzy go meet editorial when editorial take flight when we say editorial if i no do like that lizzy go her own e go meet editorial then dem come gather go village and lizzy mama all of us watch am when lizzy mama say editorial carry my daughter go back wetin una come feel say editorial the girl no ca- eh, follow editorial The girl must follow editorial. Na food, African food because if dem if dem dey process African food, e dey take long, e dey take time. Maybe dem wan carry like rice, you go see say editorial go say, see wetin my mother-in-law give me o, e don do am, she never do am. See wetin my mother-in-law give me o, rice, that woman go do rice, e go do garri. To do garri say na one day, e dey take time, e dey take proce you know, dem get their I don't know how to put am you understand e dey take long talk of rice eh abeg you when you dey come my comment section dey ask me where is Lizzy I no be Mazi family I no even be uh, East I be Edo I dey always dey talk am for my channel I be Edo Edo girl eh eh, eh na I be now eh I be Edo. eh abeg no dey come my comment section oh i appreciate you for watching me but watch am from the beginning to the end if you dey follow editorial i believe say na true editorial na you take know me yes i believe say na many of us na true editorial na you take know us if you dey watch that editorial watch am from the beginning to the end before you dey look for person i go ju- i go look for that small video where editorial for say lizzy dey with mama mama say make lizzy stay back lizzy go come back and na see see that comment when person wey get lizzy for mind e go chat um editorial say where is our princess our beautiful princess um editorial answer am say she go soon come back then she go tell me say editorial say Lizzy go soon come back I hope all of us understand say Lizzy go come back when you get person for mind no be to use am to take dey bully other people where is this where no No be him, you understand, as dis lady take do am now, na so you suppose to take do am, go chat editorial where is lady, then wetin she talk, you use am take talk. Yes, children don already start school as una still talk say children don start school. Yes, everybody know say children don start start school, but for my side now we get we dey two weeks holiday. I too na see my child now. We dey two weeks holiday, you know, I no know about Nigeria, but I believe say Lizzy go come. Mama just wan package Lizzy and God go bless Mama. God, may God give her long life to take enjoy the fruit of her labour. without beat if you see that woman hmm me i not to talk too much oh now this one get to talk to come clear my subscriber when they say mother where is lizzy mother where is lizzy i no be mazi family oh i no be mazi family oh eh i no be mazi family i no be i no marry from east i no i no be east eh i be a edo and i marry for a edo i no understand oh eh